Andrè agatzèt son medalhon de la Santa Bièrtza, un present de la siá maire, portat de Lourdes. Quand aviá frets, fintava lo pendentiu sen tròp saber per qué. A la primièra comuniu, l'abat errant li aviá dit de ça mai s'alunha pas dels comendaments de Diu e de la naciu. Un conilh passèt lèu lèu darrèr el. L'aurio pas trapat s'avió pogut, mas lo fred del matí e grolissió sos reflèxes. Tè de campairòls. S'èro estat a l'ostal, serió partit aqueste matí ambe son fraire per veire se n'i avió dins lo bòsc de la Sauna. Ne trobavo tot son quauqu'unes, a balh. e la moma los aprestava en pascada o en salsa amb bedalh. Andrè èra sovent tròp qu'aplaudiè per los veire, mas Tsoan, son fraire, coneissiá son afar per los trobar. Un còp, coma repotegava que i aviá pas res, Andrè aviá espotit una caramilha. Tsoan s'èra rigut. S'ausiguèt de boses en contrebàs. Los dus fraires sarrèron los fusils dins lors mans gantadas de lana. Andrea Gatsetsuan, pas un quite pessament dins sos uèlhs, cap de pòu. Sonque la tensiu e la mesfizança. Joan sabió çò que fasió. Joan sabió totson çò que fasió. de sos dets faguèt signe a Andrè de fintar la rota. Andrè agachèt son medalhon de la Santa Viertza, puèi, per son entús, susant a gotas frètzas, se concentrèt sus passe que se sarravo. Lo paire e lo filh Labarta passèro davant eles ambe lors utisses per torar d'arbres. Èra lo moment de las còpas d'ivèr. Probable que s'èra un estat per solur, los dus fraires aurieu fach parier. Joan se tornèt sietar sus la suca qu'ocupava dempuèi dos ors d'ça e ajustèt son eissarpa. Un moment, Andrèa avió pensat se levar e avançar cap als labartas. Los aurió saludats, aurió demandat cossí se portava Tzulieta, la filha labarta, qu'èra tornat de la messa amb ela un còp o dos. Aurió fumat un pauc de tabac tot en caminant, aurió parlat de la nèu qu'anava pas tardar, de las novèlas del jornal, aquela mena de causa. Lo paire probable auriá cobidat Soan per far lo catren a la belòt ò dissat léser, encruscant qualques castanhos cuètzas. Andrè auriá demandat se podiá menar Tsulieto al bal de Vilofranca. E belèu que lo paire auriá dich deò, a conduciu que lo filh venguèsse tabé. Belèu. Tsulieto èra pas la pus polida de las filhas labarta. mas èra la pus aimabla, que jamai se trufava pas de degús. S'interessava als avions quand Andrei li'n parlava. De còps que ja pausava quitament de questius, e coma caminava totes dus e que li contava o cossí èra o rodés, que li èra anat a la prefectura un còp que Chuan èra malaute, l'agachava en soriguent amistosament. Un ser, a la fèsta de Montelhs, Gauzet li prene la mò, un momentu. Elo lo daissèt far sens dire res, sens bolegar. Ère au pla, e puèi Tsuan cantèt una cançon de París que parlava d'amoroses en los agatsant. Giulietto li deissèt la man en venguent rutzo. Tsoan se trufava sovent de son fraire ambe las filhas, o quicòm mai. El aviá pas francament esperat las autorizacions pairalas per menar las filhas levar los celus e cercar d'amorós. Un còp, fa qualques annadas, li aviá contat qu'aviá alisat las pupos de Mario Fabre. Cada setmana tombavo amorós d'una joventa diferenta e anavo pas jamai al bal ambe la meteissa. Aquò fasiá rire lor paire e lor maire lo pialhavon un pauc. Lo son èra plan levat ara e lo bòsc començava de se rescalfar. Sietat sus son molonet de fuèlhas cambas crosadas, Andrè tremolava. A sat saber se sovenir dels conselhs del Retzen sus aquel sicut, mas aquò tronava pas. Soan el se fretava las mans l'una contra l'autra e se tustava las espalhas, sensa mai quitar la ruta dels uèlhs. Èra tan suau. Andrè avió frets e pòu. Avió totson mai frets e mai pòu que son fraire. Que siague per anar pescar a la gaunha o al riu o per panar las matsufos del biel melier, Pichou savió pas trobar d'excusos per sas maridos notos. Gausavo pas acrancar de cassos a la cueta del cò. Dins las bagarros, son fraire lo devió totson atsudar. E quand fasiou una asenada, èro André qui se fasiou prene. Tsamaitsuan. Los labartos se n'anèron. Calçaps e Tsulieto se demandava çò qu'èra devengut. Avió pas dit res quand èro partit amé los filhs del pèsh. Èra triste? André l'aurió volgut. Belèu s'èro anat consolar amb un milician, un d'aqueles que pòdon dintrar dins lo cabanòt dels avions de Vilafranca. E l'aurió aimat que plore un pauc, en li demandant de partir pas, de demorar amb ela. Alara l'aurió presa dins sos braces, li aurió promés de tornar e ela aurió jurat de l'esperar o de demorar bèu çò se li passava, qu'èro el qu'aimava, que jamai avió pas aimat qu'el. Mas l'aurió fintada la mina seriosa en li disent que se ne prenió una, lo caldrió doblidar, contunhar de viure e se bastir una vida. Julieta se serió enfuscada, mas el, pla doçament, aurió mormolhat qu'èra per causa del seu amor que li volió tant de bonur. E mai se serió potonetsats, quicònaital coma dins los libres. Mas s'èro calada, e el tanben. Quand aviou fach la saca, la mama plorava en donant un fum de recomendacions. La que mai tronava èra, Paròpla lo teu fraire, que sabes cossí es. L'abat Terrant lor demandèt perqué partissiou. Qu'èro en zòna liura, que crentavo pas res se gardavon la fe al marescal. Mas lo tsoan ambe los fils del pèth qu'a probabo la minadura, avió respondut, Partissè en al nom de Diu, de la siá justícia e de l'onor de la França. Se'n trobèt quitament un o dos per aplaudir. Un moment André s'è repensat e se demorabos. Trabalharios Laborio, maridarios Julieto, de fans belèu. E puèi se sovenguèt que las filhos dins los libres aimon los eròis e que dins las istòrios de guèrra degus per lo patzamai de lo qu'es demorat a l'ostal per contunhar de laurar los camps, a pasturar lo bestial e amassar las pumos. Se'n parle pas jamai d'aquel d'aquí. Andrè agachèt lo seu medalhon de la Santa Bièrcha. La milice tardarà pas gaire, ara. Los fraires del pèl son en fàcia, se caldrà mesfisar. Pendent una segonda encara se dis qu'en caminant podriá tornar junhe los Labarta. Pendent una segonda encara se demanda de qué s'ana aquí a sèt oras del matí, a quitament pas vint ans, a se pelar de fred dins aquela puta de bòsc, amb aquela petadoira poirida que se'n sap a pro pena servir. Se demando de qué se'n chauto el, del marescal, de De Gaulle, d'Hitler, dels rosius, dels rouges e dels blancs, de Diu e de la naciu. E puèi se soben que de tot biais l'an totjorn sonat lo fraire de Joan. Se morisson aqueste matí lo monde diròu, los milicians an tuat los filhs Bartas, Sabió pas seguir lo soanh aurió son que ditz lo filh Bartas, e degus aurió pas pensat de demandar quin. André agacha lo seu medalhon de la Santa Biertza, un present de la siá maire, portat de Lourdes. Puèi agacha lo seu fraire, sens dire res, senquitament l'imbolé. Quand lo paire Labarthe tornèt a l'ostal aquel dijòus de ser de decembre 43, acranquèt son mantèl a l'escalier e anèt trobar Zulietto a la cosina. Quitèt lo berret sens dire res. Zulietto l'agacèt e se metèt a plorar dins sos braces. Demandèt pas quin dels dos filhs Bartas èra mòrt. Sul camí que travèrsa lo bòsc de Marrano i a una placa ambe quatre noms dessús. Dus casalà fins de sa vida, cada an, per Totsants, Zulietto i pausèt un ramelet de flors.